Хәерле көн, хөрмәтле президиум, авыл җирлеге җитәкчеләре һәм коллегаларым фельдшерлар. Безнең Яңа Әлем медпункты халык саны буенча районда иң зуры булып тора. Хакта ике кеше эшлибез. Мин Әхмәтгалиева Рәзинә һәм 05 ставкада Гайсина Чулпан. Гайсина Чулпан 05 ставкасында кичке якта Иске Әлем медпунктында эшли. Бу торачыбыз Хазиева Милюша Сәяповна күп еллар Яңалым участок терапевты булып тора. Халык саны бездә 1335, шуның эш яшендәгеләр 790, пенсионерлар 275, яшүсмерләр 32, ундүрт яшькә кадәрле балалар 206, бер яшькә кадәрле балалар унбер, үлгән кешеләр саны унбер. Инвалидлар саны 69, шуның дүртесе балалар. Инвалидларның 31-е льготада, 187 кеше төрле авырулар белән диспансер учетта тора. Алар яз көне бер мәртәбә, көз көне бер мәртәбә ВОП врачына күренеп, анализлар биреп, дәвалау курслары үтеп торалар. Мәктәптә 104 укучы укый, балалар бакчасында 65 бала йөри. 52 укучы Актанышның мәктәп мәктәпләрендә һәм технологик техникумнарда укый. Балалар ай саен план буенча район больницасының детский консультациясендә диспансеризация үтәләр, прививкалар ясалып барыла. Ел башыннан безгә маммография, флюорография, диспансеризациягә план бирелә һәм ел дәвамында план буенча эш алып барыла. Әлбәттә, бу эшләр шома гына бармый инде. Халык бик больницага барырга атлыгып тормый. Моңа шушы ковид-унтугыз авыру килеп чыгуы да сәбәп. Безнең авылда да пневмония белән 36 кеше авырды. ОРВИ белән 196 кеше авырып дәваландылар. Тугыз кеше Чаллыда инфекционный больницада ятып дәваланып кайттылар. Бу авыру белән үлүчеләр юк. Халык арасында ел буена Ковид унтугыз авыруы буенча аңлату эшләр алып барыла. Процедура үтүчеләргә ял вакытында да, бәйрәм вакытларында да өйләренә барып ярдәм күрсәтелде. Авылдан ковид белән ковид авыруына каршы Спутник Б прививкасын 36 кеше ясатты, уникесе икенче мәртәбә ясатты. Прививка инде мәҗбүри куелмый, болар үз теләкләре белән барып ясаткан кешеләр. Прививканы бездә ФАПта ясалмый бу, больницада ясала. Моның өчен ВОП врачына барып, анкета тутыралар, ризалыкларын бирәләр. Аннан соң инде прививка кабинетында ике дә унике, ике дә унөченче кабинетта эшләнә. Бүгенге көндә диспансеризация үтү бара. Ул ел башыннан башланды. 65 яшьтән югары өлкәннәргә соцзащитадан ай саен бер мәртәбә машина килә. Өлкәннәр тиешле осмотрлар үтеп, анализлар биреп кайталар. Шулай ук Бабак врачы Миләүшә Сәяпуллина белән яз-көз айларында өлкәннәрнең өйләрендә йөреп чыгабыз, Бабак врачы тиешле дәвалау курслары билгели. Декабрь аенда инвалидларга, инвалидлар декаднигы була бит инде, шунда да осмотр уздырыла, өйләрендә йөреп чыгабыз. Ел саен март айларында механизаторларга, дояркаларга график нигезендә больницада профосмотр үткәрелә. Аларның авырулары ачыкланучыларга дәвалау курслары бирелә инде. Авылда сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар күп, өлкәннәр хәзер Скандинавия таягы белән йөриләр. Сүземнең ахырында барыгызга да сәламәтлек, эшегездә уңышлар, гаилә иминлеге телим. Авыруларга бирешмәскә, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга.